Also fir d'éischt wëll ech Iech emol begréissen an ech wëll Iech Merci soen. Ech sinn natierlech immens frou, wann ech gesinn, zu wivill dass Der de Wee heihinner fonnt hutt. Dat ass jo net evident, mëtten an der Woch. zu dësem Thema fir an Esch eranzekommen an ech mengen elo scho soen ze kënnen, dass vun der Präsenz hier eis Konferenz vun den Owend wierklech e Riesensuccès ass. Mir hate versicht fir. Säll ze fannen déi méi grouss wären. Dat war schwéier, well et iergendwéi eng Phas ass wou ganz vill Säll besat waren an mir hu geduet mir man et am Pöpel, mee am Fong haten déi Recht déi gesot hunn, komm mär kucken nach fir méi e grousse Sall ze fannen. Mee ech hoffen awer, datt mer iergendwéi elo awer alleguerten eng Méiglechkeet hunn fir ze sëtzen an vläit nach e puer Still oder esou. Bon, Dat muss ee gesinn, dass et der net muss stoen. Ech mengen, dat Thema Tarifpolitik ass en Thema, wat net genuch an der Öffentlechkeet ass. Duerfir hu mer eis decidéiert, fir haut déi Konferenz ze maachen, well Der wësst, d'Tarifpolitik ass jo eigentlech eise Core Business. Dat ass dat, wat am wichtegsten ass fir eis als Gewerkschaft. An ech mengen, wann ech mech un Iech riichten, De Moien hat mer eng Pressekonferenz, do hunn ech eng ganz Rei vun Erklärungen ginn, mee wann ech mech un Äech riichten als Delegéierten, wësst Der ganz genau vu wat datt ech schwätzen. Mir hunn och déi dräi wichtegst Themen geholl fir haut ze presentéieren. Mir hunn dat opgedeelt op dräi Kollegen, ech kommen nach dodrop. Mee déi dräi wichtegst Themen fir eis als Gewerkschaft sinn d'Aarbechtszäit, De Loun an d'Qualitéit. Wat versti mer ënner Qualitéit? D'Qualitéit an de Verträg, dat heescht, mir als Gewerkschaft, mir sinn net nëmmen eng reng Lounmaschinn. Niewent eisem Rôle, dee mer souwisou um nationale Plang spillen, si mer och an de Betriber net eng reng Lounmaschinn, mee et geet och ëm Qualitéit, et geet ëm Aarbechtsbedingungen, Aarbechtsconditiounen, et geet ëm Sécherheet, et geet ëm Ofsécherung, et geet ëm Zougang Zu Formatioun an esou weider, alles wichteg Saachen, op déi meng Kollegen, déi no mär schwätzen, wäerten agoen. An et ass noutwendeg a wichteg och doriwwer ze schwätzen. Vläicht e puer Zuelen, ier mer, ier mer ufänken. Mir hunn, als OGBL verhandele mir 253 Kollektivverträg. Wat jo bombastesch ass, dat ass een sech guer net bewosst, wéi vill Verträg dass dat sinn, déi hei verhandelt ginn, 253. Dat läit un eisem System, dee mer hunn, dass mer zum Deel sektoriell Verträg hunn, Bankevertrag, Assurancen, am Handwierk, de Bâtiment, an der Santé, an esou weider. Dat sinn déi grouss sektoriell Verträg. Mee mir hunn eng Onmass Vu Verträg um Betribsniveau, fir Iech eng Zuel ze nennen, eng aner Zuel, déi ass de Moie genannt ginn, ech kucken de Patrick, wann ech mech ieren, 90 Verträg an der Industrie, 90 Kollektivverträg, déi mir an der Industrie verhandelen. An da wonnert ee sech, fir déijéineg, déi d'Press verfolgen, déi Saache liesen, dass, Ganz wéineg eigentlech iwwer déi Aktivitéit Kollektivvertrag an d'Wichtegkeet vun de Kollektivverträg an der Press geschriwwe gëtt. Komesch. En Thema, wat eigentlech, da kommen ech bei eng weider Zuel, 50 Prozent vun deene Leit, ongeféier 50 Prozent vun deene Leit, déi hei zu Lëtzebuerg schaffen, kommen an de Genoss vun engem Kollektivvertrag. Komesch, dass en Thema, wou d'Aarbechtskonditiounen, d'Lounkonditiounen, d'Liewenskonditiounen schlussendlech vu Leit ofhänken, wou 50 Prozent vun deenen Leit, déi hei zu Lëtzebuerg schaffen, ganz wéineg, ganz rar erwähnt ginn, just a Form vun deene Communiquéen, déi mir dann an d'Zeitunge schécken. An iergendwou mierkt ee jo do eng Diskrepanz zwëschent Saachen, déi wierklech wichteg sinn, eis Verträg, An Saachen, déi vill, vill manner wichteg sinn, déi Der awer dann an den Zeitunge fannt. Well eent muss ee lech jo soen, Et si jo vill Leit, déi mengen, an do soen ech Iech näischt Neies, Kollektivvertrag, wat ass schonn un engem Kollektivvertrag esou wichteg? Mee wann ee kee Kollektivvertrag huet, dann huet ee 25 Deeg Congé an et huet een entweder de qualifizéierte Mindestloun oder et huet een den onqualifizéierte Mindestloun. An dat war et. An de ganze Rescht, Wann ee méi huet, dat ass dann d'Ergebnis vun enger Verhandlung, déi een individuell ganz eleng mat sengem Patron féiert. A wann een do keng Qualifikatioun huet, déi wierklech einmalig ass an déi formidabel ass, da huet ee ganz, ganz wéineg Argumenter, dass sech iergend eppes an der Paitut ännert oder dass sech iergend eppes un aneren Konditiounen, ënnert deenen ee schafft, ännert. Duerfir ass et wichteg, an onëmgänglech, datt mer kollektiv verhandelen, als Kollektiv verhandelen, als Grupp, an domat eist Gewiicht erhéijen. A wa mer eleng an de Betriber wären, a mir hueten keng Gewerkschaft op eiser Säit, jo dann sti mer vu vireran op verluerenem Posten. Wat dann och erkläert, datt e Patronat natierlech ëmmer erëm seet, Jo, mee mir ginn dach wonnerbar eens mat eiser Belegschaft, mir ginn onheemlech gutt eens mat eisen Delegéierten, mir brauche keng Gewerkschaft, mir verstinn eis jo formidabel. Mee dat sech formidabel verstoen, dat wier jo ganz schnell eriwwer beim éischte Konflikt. An da brauch een e staarke Partner un senger Säit, an den OGBL ass e staarke Partner. Vläit nach e bësselchen eng Erklärung zu Wou fënnt de Kollektivvertrag eigentlech statt? Majo, de Kollektivvertrag fënnt eigentlech statt ab dem Mindestloun mat Hëllef vum Index. Duerfir ass den Index zu Lëtzebuerg jo esou wichteg. Mir hunn haut eng Zousécherung kritt, ech weess net, ob den Länder herno dorop ageet, mee dass eeben um Index näischt gefréckelt gëtt. Mä den Index ass natierlech een Deel vun dem Garant vum soziale Fridden, dee mer zu Lëtzebuerg hunn, ouni deen wieren eis Verhandlungen ganz anerer. Mee awer doriwwer eraus ass et schonn extrem wichteg, wéi staark dass mer sinn a wat mer kënnen erreechen. Dat hänkt vun eis eeben of. Ech. schreife kuerz déi, déi dräi Gebitter, déi mer haut wäerten presentéieren. An dann soen ech Iech och nach eng Kéier ganz genau, wéi elo d'Konferenz ofleeft haut den Owend. Mir wäerten also fir d'éischt iwwer Aarbechtszäit schwätzen. Aarbechtszäit, dat war d'Motto vun eisem Kongress an eiser Resolutioun, erënnert Äech. Aarbechtszäit ass Liewenszäit. Déi Zäit, wou mer beim Patron sinn, si mer net doheem. Déi Zäit wou mer doheem sinn, si mer net mäi Patron. Ween huet d'Mainmise dodrop? Ween decidéiert wéini datt mer wat maachen? Wéi previsibel ass eis Aarbechtszäit? Wéi flexibel musse mer sinn? A welchen Afloss hu mer op d'Organisatioun vun eiser Aarbechtszäit? Wat en extreemt wichtegt Thema ass, och grad och wann ee kuckt wat elo op eis zoukënnt am Kontext vun der digitaler Revolutioun déi virun der Dier steet. Do héiert Der, fir déijéineg vun Iech, déi de Radio lauschteren, do héiert Der dann de President vun der UEL, deen dann do grouss Aussoe mécht a seet, dat muss alles flexibiliséiert ginn an et muss d'Referenzperiod, ech brauch Iech jo keng Erklärung ze ginn, wat d'Referenzperiode sinn, déi muss e Joer sinn an dat kucke mir dann mam Personal, a wou mir soen, no no, et gëtt iwwerhaapt näischt mam Personal einfach esou eleng gekuckt, et gëtt verhandelt, et gëtt am Kontext vun enger Kollektivvertragsverhandlung verhandelt, soss geschitt iwwerhaapt näischt. A mir wäerten an engem, deem nächste Beitrag, deen dee kënnt, wäerte mer och erklären, firwat et esou wichteg ass a wat ee kann erreechen, wann een iwwer Aarbechtszäit am Kontext vun engem Kollektivvertrag schwätzt an net ganz eleng do mat sengem Patron konfrontéiert ass, fir iwwer Aarbechtszäit ze schwätzen. Zweete Sujet ass dee vum Loun, dee mer haut wäerten abordéieren. Do ass et kloer, gell, ech mengen, do brauch ech Iech kee Bild ze molen, dat wat an Är Täsch geet, dat geet net an d'Täsch vum Patron, vun der Entreprise, net an de Gewënn. Also ass et, do ginn et einfach diametral Ënnerscheeder, wat De Patron wëll oder den Employeur wëll an dat wat mir wëllen. A wann Der do eleng steet, jo da stitt Der eleng an dann erreecht Der guer näischt, ausser Dir hutt, an dat gëtt dann ëmmer als Beispill geholl, Dir hutt eng formidabel Qualifikatioun. Natierlech kann een zu engem bestëmmten Moment op engem Aarbechtsmaart eng formidabel Qualifikatioun hunn an steet ee wonnerbar do an kann een dat schéin eleng verhandelen an kritt een och eng richteg gutt Pai do. Mee éischtens emol hält dat net un. déi Penurie um Niveau vun där Qualifikatioun an zweetens sinn déi Leit, déi déi formidabel Qualifikatioun hunn, jo ganz, ganz rar an alleguerten déi aner sinn eigentlech gezwongen, fir kollektiv den Drock ze maachen, fir eppes ze kréien. Dann wäerte mer als zum Schluss vun de Presentatiounen wäerte mer iwwert d'Qualitéit op der Aarbecht schwätzen an d'Qualitéit op der Aarbecht ass eppes, wat Wat och extrem wichteg ass. Ech ginn Äech e Beispill, dat ass dat vun der Formatioun. Mir wëssen alleguerten, dass eis Formatiounen, déi mer initial halen, haten, wa mer an d'Beruffsliewen erantrieden, dass déi d'Tendenz hunn, sech ofzebauen, lues a lues. Dat heescht, wann een net fäerdeg bréngt, um leschte Stand ze bleiwen, da verléiert déi Qualifikatioun ëmmer méi u Wäert. A wann een da muss de Patron wiesselen, duerch eegenen Ëmstänn, an haut ass et ëmmer méi esou, datt een net 40 Joer bei deem selwechte Patron bleift, dann ass déi Qualifikatioun ëmmer manner wäert. Also ass den Zougang zu Formatiounsméiglechkeeten, déi de Betrib muss zur Verfügung stellen, extrem wichteg. An den demokrateschen Zougang zu deene Formatiounen ass extrem wichteg. An dofir ass dat eppes, wat mer ëmmer méi och an Kollektivverträg verhandelen. An et ass och esou, dass mer an enger Rei vu Verträg, an do wäert déi Kollegin, déi dat presentéiert, och Modeller entwéckelt hunn an integréiert hunn a Verträg, wou mer gewëssen Ofsécherunge fannen, wann et dem Betrib méi schlecht geet, wann een d'Aarbechtsplaz muss wiesselen, Préavisen an esou weider. Dat ass eppes, wat ganz schwéier chiffrabel ass dee Moment, wou et geschitt, mee et ass eppes, wat absolut noutwenneg ass, grad an enger Zäit, wou eben d'Saachen net esou bleiwen, wéi se sinn, a wou ee wierklech ënner Ëmstänn gezwongen ass, den Arbeitgeber ze wiesselen oder iwwerhaapt a sengem Betrib seng Positioun ze halen. Dann de Moien hate mer eng Pressekonferenz zu deem Sujet. Do hunn ech dee klengen Witz do zitéiert, an ech soen, ech zielen Äech en och, well en awer iergendwou weist, Passt zwar net heihin, mee awer en weist iergendwou, de Moien wollt een do conciliant sinn an där Fro, mee awer en passt awer iergendwou heihin, well et grad bei Formatioun ëm eng Win-Win Situatioun gëtt. Stellt Äech vir, zwee Employeuren déi treffen sech an si schwätze mateneen an da seet deen een Employeur zu deem aneren Employeur, Jo, wat maache mer dann? Mär bilden eis Leit elo alleguerten hei aus, dat kascht eis vill Geld. A wa se fäerdeg ausgebilt gi sinn a se hu sech forméiert a se si besser wéi virdrun, jo da gi se, da verloosse se de Betrib. Dann huet eis dat vill Geld kascht a se sinn net méi do. An da seet deen anere Patron, deen äntwert dann, Jo, mee lauschter emol, stell der emol vir, mär bilden se net aus, mir forméieren se net a si bleiwen. Dat heescht, och iergendwou, wann Der mat Ärem Patron Diskussiounen a Gespréicher hutt, et schéngt mir kloer ze sinn, datt déi zwou Säiten eigentlech missten Interesse drun hunn, datt Formatiounbestriewungen no vir gedriwwe ginn an datt et net dozou kënnt, datt d'Aarbecht eben net oder d'Qualitéit vun der Aarbecht eben net evoluéiert mat deem, wat wat eben erfuerdert ass. Ech brauch Äech kee Bild ze molen iwwer Muecht a Géigemuecht, dat kennt Der. Der wësst, ouni Géigemuecht mécht d'Muecht wat se wëll, dat ass evident. An dofir ee Wuert just, ech wëll just ee Wuert soen iwwer d'Sozialwahlen. Déi meescht vun Äech heibanne wäerten Delegéierte sinn, eng Rei vu Kandidaten wäerten ënnert Äech sinn. An et ass kloer, dass d'Qualitéit vun eisen Delegéierten, vun Iech, an ech hunn do guer keen Zweifel driwwer, vue dass se grouss ass an dass Der gutt sidd an deem, wat Der maacht als Delegéierten an Äre Betriber, ass einfach ausschlaggebend, well schlussendlech verhandelt Dir. Dir hutt d'Hëllef vun der Gewerkschaft, déi Iech zur Säit steet, déi Iech ënnerstëtzt, déi Iech beréit, mee schlussendlech, Ass d'Qualitéit vun den Delegatiounen ausschlaggebend iwwer dat, wat bei enger Verhandlung iwwer de Kollektivvertrag erauskënnt? Duerfir ass et wichteg, och am Virfeld vu Sozialwahlen, dass mer déi heite Konferenz maachen zu dësem Sujet, fir och ze ënnersträichen, wéi wichteg, déi Sozialwale sinn. Déi Sozialwale maache mir jo net nëmme fir iwwer, dass déi Delegéierten, wéi dat oft versicht gëtt an de Betriber, iwwer d'Qualitéit vum, vun der, oder d'Propretéit vun den Dëscher am Refectoire schwätzen oder iwwer d'Propretéit vun de sanitären Ariichtungen oder iwwer de Parking, ob et genuch Parkplaze gëtt. Dat geet jo vill méi wäit. Där gestalt jo mat, Dat wat geschitt am Betrib, an Dir hutt Afloss drop, en direkten Afloss, an Dir hutt d'Méiglechkeet do anzewierken. An wat jo kloer ass, och do, do brauch ech Iech jo keen Bild ze molen, eng neutral Delegatioun, jo, déi erreecht jo guer näischt. Also do Kollektivvertrag, mat weem soll déi e Kollektivvertrag verhandelen? Mat weem senger Hëllef soll déi e Kollektivvertrag verhandelen? Bei engem Sozialplang, dee gemaach gëtt, jo gutt, déi neutral Delegatioun, wat, wat soll se maachen? Déi ass direkt erschoss. Bei all Konflikt Direkt au Schoss. Dat heescht, duerfir ass et einfach extrem wichteg, dass mir Iech hunn, a fir Iech ass et extrem wichteg, dass Der eis hutt, dass mir zesummen eng Rei vu Saachen erleedegen an erreeche kënnen. Da gëtt et de gesetzlech, déi gesetzlech Rumm, an där Kollektivverträgverhandlunge stattfannen. Dorop wäert den Änder zum Schluss agoen. Wat sinn do déi Saachen, déi mir erwaarde vum Gesetzgeber, fir eis ze ënnerstëtzen? Well mir haten, mir hunn eng Rei vun Erfahrungen gemaach, och grad an Konflikter, déi mir haten, wou mir 11 Deeg gestreikt hutt. Där kënnt Är Iech erënneren. Froe wéi Litige collectif an esou weider, do musse sech Saachen änneren, do musse Saache geschéien, well esou leeft et net gutt. An mir erwaarden vun der Politik, dass se eis do ënnerstëtzt, wa se wëll, wéi ass et esou schéin, for the many, not for the few, he, wa se wëll eng Politik maachen fir déi vill an net fir déi wéineg, eng Politik, déi mer vill ze vill laang schonn an Europa hunn. Sou, Dann dat als Astieg. Ech wëll hei keng laang Ried halen, just kuerz, wéi et elo verleeft. Als Éischten, mengen ech, ass et den David Angel, dee wäert eng Presentatioun maachen iwwer Aarbechtszäiten. E gëtt do en allgemengen Iwwerbléck an en schwätzt och vun engem Accord, vun engem qualitativ héichwäertegen, gudden Accord, dee si am Handel gemaach hunn, presentéiert deen. E wäert och do eng Powerpoint-Presentatioun maache fir dat z'illustréieren, dass Der d'Méiglechkeet hutt, dat och ze suivéieren. Dono schwätzt de Patrick Freichel. Patrick Freichel ass Sekretär an der Industrie fir eis. Déi mat him ze dinn hunn, déi kennen en, mee et sinn der jo wahrscheinlech och hei, déi en net kennen. De Patrick Dees schwätzt iwwert d'Thema Loun, well mer gemengt hunn, mä grad e Kolleg aus der Industrie kann gutt erklären, wat um Niveau Loun stattfënnt, well an der Industrie quasi all méiglech Lounmodeller ginn a well si eigentlech Erfahrung hunn mat all méigleche Saachen an hiren 90 Verträg, soudass mer do een hunn, dee Aus der Industrie eraus och kann eng allgemeng Explikatioun gi vun deem Ganzen. Dat selwecht zielt fir de Commerce, dat elo net gesot. Déi ganz Temps-partiels-Geschichten do, déi ganz Fro vun der Aarbechtszäit, vun den Öffnungszäiten, dat ass Commerce an domat hu si direkt ze dinn. Dann als Lescht, Vun deenen dräi Presentatioune wäert d'Lena Batal schwätzen. D'Lena Batal ass zoustänneg, mat zoustänneg am Assurancen a Bankesecteur. Do si mer net majoritär a mir hunn awer do et fäerdegbruet fir eng Rei Duerchbréch ze kréien, dank dem OGBL, um Niveau vun der Qualitéit an de Kollektivverträg. An hatt wäert do eng Illustratioun ginn vun deem, wat do erreecht ginn ass an deene Froen. Gutt verstan, mir spillen op deenen dräi, véier Terrainen gläichzäiteg. Hei geet et net drëm fir ze soen, jo gutt, wa mer kee Loun kréien, da kucke mer eppes op der Aarbechtszäit, oder wa mer an der Aarbechtszäit näischt kréien, da maache mer eppes an der Qualitéit. Dorëm geet et net. Et geet einfach drëm, fir dräi Felder, kollektivvertraglech Felder ze erklären, an ze soen, wou do d'Enjeue sinn a wat machbar ass a wat méiglech ass a wat mer erreecht hunn a wat mer weider wäerten erreechen, nodeem mer déi Sozialwahlen haut la main gewonnen hunn am 2019. Dann zum Schluss schwätzt de Roeltjens Änder iwwer, zitt dann eng Aart Konklusioun, huelen ech un, vun eiser Konferenz. An e wäert och, mä gutt, mir hunn eis net am Detail elo an där Fro do ofgeschwat, mee e wäert och virun allem awer de politesche Kontext e bësse setzen. Dat heescht, wat brauch et, wat erwaarde mir vun der Politik, fir datt mer virukommen, datt mer keng Steng an de Wee geluet kréien, mee datt mer ënnerstëtzt gi vum Gesetzgeber, fir datt mer weider kënnen eis Aarbecht maachen, wéi se soll gemaach ginn. Dat Ganzt wäert ongeféier, ech si mol, annerhallef Stonn, eng Stonn bis annerhallef Stonn daueren. Mir wollten net doriwwer erausgoen. An dono gëtt et natierlech eng Klengegkeet z'iessen an et gëtt e Patt an esou weider. An ech hoffen, dass mer dann d'Geleegenheet benotzen, fir nach ee Moment mateneen zesummen ze sinn an eis auszetauschen. Voilà, ech soen Iech Merci elo mol einstweilen an ech ginn dann d'Wuert weider un den David Almers.
Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Den Nico huet et ugeschwat, Aarbechtszäit ass Liewenszäit war, ass ee vun de Mot d'ordren och vum OGBL säit enger gewësser Zäit. Ech mengen, datt et letztendlech relativ gutt resuméiert, wéi eng Gewerkschaft an der Fro vun der Aarbechtszäit steet an am Fong e gudden Iwwerbléck iwwer eis Positioun do gëtt. D'Thema Aarbechtszäite gehéiert am Fong, säit et d'Gewerkschaftsbeweegung gëtt, zur D'Geschicht vun der Gewerkschaftsbeweegung, zu den Inhalter vun der Gewerkschaftsbeweegung, et ass een integrale Bestanddeel am Fong vun deene Verdeelungskämpf, déi et jo gëtt tëschent letztendlech Geld an Aarbecht, tëschent Kapital an Aarbecht. Am 21. Joerhonnert, do stelle sech do awer nach ganz aner Froen. Mir hunn net méi dee klasseschen Aarbechtszäitmodell, Modell wéi mer en vläicht kannt hunn, an deem et jo dann relativ vereinfacht gesot elo ass et drëm gaangen, voilà, mir hunn Produktivitéitsgewënner, mir mussen déi elo aneschters verdeelen, mir schaffen ze laang, mir hunn dowéinst Problemer, dat heescht mir verkierzen d'Aarbechtszäit a verdeelen domadder Déi Produktivitéitsgewënner verdeelen domadder de Räichtum aneschters. Am 21. Joerhonnert, do hu mer dee ganz klasseschen Aarbechtszäitemodell, wéi mer e vläicht eng kannt hunn, wou mer esou vill Stonne geschafft hunn, wou mer fix Schichten haten, deen hu mer esou net méi. Mir si konfrontéiert mat enger ganzer Multitude vun Aarbechtszäitemodeller. Mir si konfrontéiert mat deem Begrëff vun der Flexibilitéit, deen esouwuel vu Säite vun den Entreprisen, mee awer och vu Säite vun de Salariéen an d'Feld gefouert gëtt an deen e Besoin duerstellt. An do ass natierlech kloer fir eis, dass vu Säite vun de Salariéen, dass déi Flexibilitéit muss mat enger gewësser Sécherheet anhiergoen. Mee dorobber komme ech schonn eng Kéier zréck. Voilà, dat hat ech elo vergiess. Voilà, ech mengen, dass d'Thema Aarbechtszäiten och en aktuelle Sujet am Moment ass. Also mir haten jo an der Wahlcampagne, ass et ëmmer erëm ugeschwat ginn. Do hu jo verschidde Parteie verschidden Ideeën zum Thema Aarbechtszäitverkierzung an d'Feld gefouert. Et ass och elo erëm wahrscheinlech en Thema an deene Koalitiounsverhandlungen, déi et am Moment ginn. An den Nico huet et effektiv och virdru schonn ugeschwat, D'Patronat fuerdert natierlech wéi ëmmer eng weider Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten. D'Aarbechtszäite sinn natierlech och ëmmer erëm en Thema a Kollektivvertragsverhandlungen, an dat a ganz ënnerschiddleche Secteuren. Ech denken do effektiv un d'Kollektivvertragsverhandlungen am Bauwiesen, wou den OGBL duerch eng massiv an eng staark Mobiliséierung jo elo schlussendlech, mir wëssen et säit e puer Deeg, eng weider Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäite verhënnert krut. D'Thema Aarbechtszäiten ass och en Thema an de Kollektivvertragsverhandlungen am Gardiennage, et ass en Thema bei de private Buschaufferen, wou mer mat deem Thema Amplitude konfrontéiert sinn, an et ass natierlech och e grousst an e wichtegt Thema an deem Secteur, fir deen ech schaffen, nämlech am Commerce. Dir wësst, do ass déi éiweg Diskussioun vun den Öffnungszäiten, wou ëmmer méi an ëmmer méi laang an ëmmer weider sollen d'Geschäfter opgemaach ginn. An do ass am Fong eis, eis, de mot d'ordre vun eiser Campagne, déi mir als Syndicat Commerce do féieren, ass, hir Öffnungszäiten, eis Aarbechtszäiten. Well mer der Meenung sinn, dass een net ka vun Öffnungszäite schwätzen, ouni gläichzäiteg vun Aarbechtszäiten ze schwätzen an all deem, wat dat implizéiert. Wa mer am 21. Joerhonnert, 2018, vun Aarbechtszäite schwätzen, dann ass virun allem och eent kloer, D'Grenzen tëscht Aarbecht a Privatliewen, déi verschwammen. A wou d'Aarbechtszäit ophält a wou d'Privatliewen ufänkt, ass eigentlech ëmmer manner kloer. Do si mer da bei deem Thema Droit à la déconnexion, wou mer grad a méi vläicht intellektuelle Beruffer, respektiv am Déngschtleeschtungssecteur och ganz vill domadder konfrontéiert sinn. Do ass natierlech dann och positiv ze erwänen, och ganz rezent, deen éischte Kollektivvertrag fir d'Salariéeë vun der Uni Lëtzebuerg, wou fir d'alleréischte Kéier schwaarz op wäiss esou een Droit à la déconnexion dra festgehale gouf. Wéi Der gesitt, voilà, mir hunn, dat ass e ganz vaste Sujet, mir hu vill Secteuren, déi domadder konfrontéiert, ech géif souguer soen, all Secteur ass domadder konfrontéiert, ëmmer ënner ganz verschiddene Formen. Ech hunn et och virdru gesot, déi sougenannten normal Aarbechtszäiten, déi verschwannen am Fong. An et stellt sech ëmmer méi d'Fro, och duerch d'Digitaliséierung, no verschiddenen Aarbechtszäitemodeller, déi effektiv op d'Besoinen och vun de Salariéen aginn an déi natierlech och op d'Besoine vun den Entreprisen aginn. Nieft deenen normale Bürosaarbechtszäiten, wann ech déi elo mol esou nenne kann, hu mer natierlech och scho méi laang Schichtaarbecht a Beräicher, wou dat ekonomesch oder aner Necessitéiten dat verlaangen, wéi an der Industrie oder an der Santé. Mir hu scho Modeller wéi en Horaire mobile an Referenzperioden, et ass och ugeschwat ginn, déi eng gewësse Flexibilitéit erlaben, déi natierlech awer och hir Grenzen hunn. An duerch déi Digitaliséierung, digital Revolutioun an déi Produktivitéitsgewënner, déi am Fong doduerjer erwirtschaft ginn, enfin, déi. duerch eis Aarbecht a Wirtschaft ginn, mee déi doduerjer verbessert ginn, gëtt och dat Thema Aarbechtszäitreduktioun ëmmer erëm zu engem, zu engem aktuellen Thema an ass et och am Moment, wou jo och schonn säit geraumer Zäit déi Fuerderung vun enger sechster Congéswoch am Raum steet. An an där ganzer Aarbechtszäitefro geet et engersäits natierlech drëm, sech un d'Besoinen och vun de Leit unzepassen an anersäits geet et effektiv drëm, Wéi dat schonn historesch esou war, säit et Gewerkschafte gëtt, geet et drëm, deen enorme Räichtum, dee geschafe gëtt, deen och hei zu Lëtzebuerg geschafe gëtt, usazweis méi gerecht ze verdeelen. Wa mer da vun Digitaliséierung schwätzen, da si mer eeben bei deem Schlagwuert Flexibilitéit. wat jo, wann een elo den Här Würth zum Beispill fir d'UEL héiert, wou een den Androck huet, dat giff et guer net ginn an do wäeren den Entreprisë komplett d'Hänn gebonnen. Dat ass net esou. Mir hu Secteuren, wou elo schonn eng enorm Flexibilitéit am Fong un der Dagesuerdnung ass, do denken ech effektiv dann och erëm un de Commerce, wou et dann esou ass, datt d'Aarbechtszäite vun engem Dag op den anere, vun enger Woch op déi aner kënne variéieren, wou d'Beschäftegter Een enormen Opwand am Fong musse leeschten, fir hiert Aarbechts an hiert Familljeliewen ënnert een Hutt ze kréien, wou een mol Samsdes, mol Sonndes, mol de ganze Weekend muss schaffen. Ech denken awer net nëmmen un de Commerce, ech denken eben och un déi privat Buschaufferen zum Beispill, déi duerch dee System vun Amplituden am Fong gezwonge ginn, e ganz groussen Deel vun hirem Dag hirem Employé zur Verfügung ze stellen, oder un den Nettoyage-Secteur, wou mer e bëssen en änleche Problem hunn, an zwar doduerch, dass Leit fir zwar fir dee selwechten Employé, mee op verschiddenen Aarbechtsplaze schaffen, dass se do esou grouss Coupure dotëschent hunn, dass se am Fong an där Zäit hirem Privatliewen net kënnen nogoen an och e ganz groussen Deel vun hirem Dag dem Patron am Fong musse schenken. An dann hunn ech natierlech nach net vun deene Secteure geschwat wéi dem Bausecteur, wou mer, wou mer aner Problematiken hu wéi dem Bankesecteur, wou sech iwwert d'Aarbechtszäitgesetzer ewechgesat gëtt. Voilà, ech mengen, dat ass an all, an all Secteur, ech mengen, Dir kennt dat och alleguerten, ech mengen, et ass an all Secteur ass et eng grouss zentral Fro. Mir kënnen och, wa mer schonn dobäi sinn, mir kënnen effektiv, wéi den Nico och sot, iwwert de Sujet temps partiel schwätzen, dee jo och ëmmer méi wichteg gëtt, wou et och zu Lëtzebuerg eeben esou ass, dass grad och an Niddreglounberäicher, ëmmer méi drop zeréckgegraff gëtt, an zwar esou wäit, datt mir zum Beispill am Commerce musse feststellen, datt de 40 Stonne Kontrakt, aneschters wéi dat am Droit du travail am Fong virgesinn ass, guer net méi d'Norm ass. Dat geet esou wäit, datt Salariéen deelweis op 20 Stonne Basis agestallt ginn, a sech da fir d'éischt mol musse beweisen, fir datt se méi Stonne kréien. 20 Stonnen, wou e bemierkt, bei deenen et oft guer keng Limite gëtt a wou de Salarié theoretesch kéint fënnef, sechs Mol an der Woch mussen untrieden, am beschten dann nach mat engem Aarbechtswee vu 50, 60 Kilometer, wëll en iergendwou déi aner Säit der Grenz wunnt. An dat ass d'Realitéit vun där Flexibilitéit, vun där d'Patronat schwätzt. Dat ass déi Realitéit, wéi mir se all Dag erliewen, wéi Dir se all Dag erlieft. An dat geet effektiv esou wäit, dass bei ville Salariéen eleng dat Wuert Flexibilitéit schonn, scho Panikzoustänn ausléist. Et gëtt een den Androck nämlech net lass, datt wa vu Flexibilitéit geschwat gëtt, datt mer dann ëmmer nëmme vu Flexibilitéit an déi eng Richtung schwätzen an datt et ëm d'Besoin vun den Employeure geet, datt déi am Virdergrond stinn an datt d'privat Familljeliewe vun de Salariéë, mee och hire gesellschaftlechen, hire kulturellen, hire sportlechen Engagement, datt deen ëmmer de Kierzeren zitt an där Diskussioun. Dobäi ka Flexibilitéit jo eppes sinn, wat de Salariéë kann zegutt kommen. Ech denken do, bon, ech, just um Rand, ech denken do zum Beispill och un d'Kollege vun der IG Metall, de Patrick Freichel wäert do nach enker dorobber zréckkommen, déi an hirem leschten Aarbechtskampf do ganz interessant och Aarbechtszäitmodeller fir d'Salariéen erkämpft hunn, wou et dann och eng gewësse Form vu Flexibilitéit fir d'Salarié gëtt. Mee mir hunn och esou Beispiller zu Lëtzebuerg a mir hunn och esou Beispiller bei eis am Commerce. Dat geet vu bis. Mir hunn do zum Beispill, bon, mir si jo ganz vill konfrontéiert mat där Fro vun der Weekendsaarbecht, vun der Sonndesaarbecht, och vun der Samsdesaarbecht, Samsdes ass wahrscheinlech ee vun deenen stäerksten Deeg am Commerce, do hu mer dann zum Beispill Betriber, wou mer, wéi am Dëllech zum Beispill, wou mer déi Aarbecht limitéiert hunn, wou mer, wou mer da, wou mer op 12 Samsdeger a 16 Sonndeger am Joer d'Aarbecht limitéiert hunn. Mir hunn awer och zum Beispill am Moment Kollektivvertragsverhandlungen am Cora, wou mer probéieren déi Sonndesaarbecht, déi ëmmer méi do opkënn an ëmmer méi zur Normalitéit gëtt, wou mer versichen déi ze begrenzen, vue que dass mer se am Moment net kënnen ganz verhënneren, mee se ze begrenzen, fir de Salariéen effektiv eng gewësse Sécherheet och ze ginn, dass se kënnen och iwwert hir Weekender heiansdo fräi verfügen. Mir hunn an anere Kollektivverträg hu mer verhandelt, datt d'Salariéen zwee ganz Weekender de Mount fräi hunn, wou se dann och d'Garantie hunn, datt se kënnen mat hiren, mat hirer Famill ee Weekend verbréngen, datt se kënnen vläicht mol eng Kéier fortfueren de Weekend oder aner Saache maachen. Mir hunn aner interessant Modeller, zum Beispill bei Tankstellen, wou mer d'Nuetsaarbecht limitéiert hunn. Mir hu Saache wéi, wann ee lo un e Planningen denkt, un e POT, déi jo ëmmer dann, mussen jeeweils fir ee Mount affichéiert ginn, hu mer esou Modeller, wou mer zum Beispill de Betrib obligéieren am Fong fir en continu véier Wochen ze affichéieren, fir dass d'Salariéen eeben, wa se schonn déi Flexibilitéit musse ginn, dass se awer en contrepartie eng gewësse Previsibilitéit hunn an eng gewësse Planungssécherheet, fir hiert Privatliewe kënnen ze organiséieren. Mir hunn och aner Saachen, déi een a Kollektivverträg ka verhandelen, déi mer verhandelt hunn. Mir hunn zum Beispill am Cactus hu mer eng Wochenaarbechtszäit vun 39,5 Stonnen. Dat ass eng hallef Stonn, dat ass net eng hallef Stonn manner, dat ass net d'Welt. Dat ass awer, wann een, wann een dat op d'Joer rechent, dann hu mer do, schaffe mer do bal dräi Deeg manner letztendlech. Dat si Beispiller, wou mir als Gewerkschaft, wou mir als, als Salariéen zesumme kënnen, wa mer zesumme verhandelen, wa mer kollektiv verhandelen, kënnen Modeller aféieren, abréngen, wou mer, selwer zum Deel Acteur vun eisen Aarbechtszäiten an dem Zesummespill Aarbechtsliewen-Privatliewe ginn. Mir hunn natierlech och negativ Beispiller, wou dann zum Beispill d'Konkurrenz-Gewerkschaft, den LCGB, beim Delaiss effektiv, wou déi majoritär sinn, do hate mer eng 38 Stonne Woch fir déi Geschäfter, déi sonndes op haten. Do ginn et vill an zwee Geschäfter, déi scho ganz laang sonndes op hunn. An do huet dann d'Konkurrenzgewerkschaft, wéi déi majoritär ginn ass, huet se déi 38 Stonne Woch opginn. Dat heescht, voilà, et geet, et geet an déi zwou Richtungen. Do hate mer jo am Fong dee Moment eng, eng, ee gutt Beispill, wou de Méi u Flexibilitéit, dee vun de Salariéeë verlaangt gouf, och dann duerch eng aner Form vu Flexibilitéit am Intérêt vun de Salariéeën kompenséiert gouf. Dir gesitt, et ginn Hiewelen am Kader vun deene Kollektivverträg, wou mer kënnen usetzen an dofir suergen, dass d'Flexibilitéit eeben och de Salariéen zegutt kënnt. An da muss ech awer, an ech entschëllege mech do bei de Kollegen a Kolleeginnen, déi hei am Haus schaffen, well se et wahrscheinlech scho net méi kënnen héieren, muss ech och op dee rezente Kollektivvertrag agoen, dee mer do ënnerschriwwen hunn an deen a mengen Aen och richtungsweisend fir dee Secteur ass. Dat ass dee Kollektivvertrag, dee mer bei H&M ënnerschriwwen hunn, deen éischten, dee mer do ënnerschriwwen hunn no laangen an no ganz zéie Verhandlungen. an deen effektiv eng Flexibilitéit virgesäit, déi an déi zwou Richtunge geet a wou mer mengen, dass dat kann zu engem Beispill gi fir de ganze Secteur a vläicht och fir aner Secteuren. Also dee Betrib, vun deem mer schwätzen, dat ass ee vun deene Betriber, déi ech virdrun ugeschwat hunn, wou den Temps partiel d'Regel ass, an zwar net a senger fräiwëlleger Form. Dat mol esou dohinnergestallt. An onofhängeg dovunner, dass mer natierlech déi Form vun temps partiel involontaire, wéi mer dat nennen, grondsätzlech a Fro stellen a kritiséieren an drop beharren, dass am Fong de Vollzäitkontrakt muss d'Regel bleiwen an dass et nëmmen de Salarié ka sinn, deen decidéiert, ob e wëll en temps partiel schaffen, aus wat fir enger Grënn och ëmmer. oder net. Onofhängeg dovun hu mer an deem Kollektivvertrag eng Regelung fir d'Aarbechtszäite fonnt, déi eis zefridde stellt, well se de Salariéen et eben erlaabt, eng gewëssen Kontroll iwwert hir Aarbechtszäiten an domat iwwert hir Liewenszäit letztendlech ze hunn. Wéi gesot, mir hunn an deem Betrib hu mer dann ganz vill Temps-partiellen, d'grouss Majoritéit. Déi Temps-partiellen, déi konnte bis elo ganz extrem flexibel agesat ginn, also déi hate keng fest Aarbechtsdeeg. Dat heescht, déi konnte potentiell ageplangt ginn, wann et dem Employeur gepasst huet. An dat huet effektiv och dann dofir gesuergt, dass de Sënn am Fong vun deem Temps-partiels-Gesetz, dee jo u sech an eiser Interpretatioun deen ass, dass een Temps partiel engem och soll erlaben, en zweeten Job zum Beispill nach niewendrun unzehuelen, dass dee komplett ënnerwandert gouf. Dat heescht, déi Salariéen hate guer net d'Méiglechkeet, en zweeten Job unzehuelen. Si haten och net d'Méiglechkeet, hiert Privatlewen uerdentlech ze organiséieren. Dat heescht, si war schonn drop ugewisen, do entweder dass hire Patron oder hiren hire Chef et dee Moment gutt gemengt huet oder dass si hiert Privatliewen aneschters konnten organiséieren. Dat hu mer geännert. D'Salariéen hunn elo fest Aarbechtsdeeg an do ginn et dann och Reegele wéi vill, mat wéi vill Stonnekontrakt déi wéi vill Deeg an der Woch maximal am Fong ka maachen. A mir hunn awer eng gewësse Flexibilitéit erabruecht, vun där déi zwee profitéieren. Do ass et nämlech elo esou, dass de Salarié ka virun engem Planning am Fong soen, Meng fix Aarbechtsdeeg si mer fir dëse Mount egal. Ech hu vläicht bestëmmte Besoinen, ech wëll dee Samsdeg fräi hu wëll ech gären iergendwou hi muss, an am Géigenzuch ginn ech dir Employë ginn ech och eng gewëssen Flexibilitéit a mir setzen eis elo zesummen a mir kucken, datt mer eng Eenegung fanne fir den nächste Mount, wéi do meng Aarbechtszäite sinn. Dat heescht, dat muss am Commun Accord geschéien, dat muss op Initiativ vum Salarié geschéien, datt de Salarié dee bei den Employë geet a seet, ech ginn dir déi Flexibilitéit, wa mer ee Commun Accord fannen, an den Salarié huet awer gläichzäiteg d'Sécherheet, dass, wann et kee Commun Accord gëtt, dass en dann bei seng fest Aarbechtszäiten zréckkënnt an dass en eng Previsibilitéit an eng Planungssécherheet eben huet. An déi Décisioun hëlt de Salarié dann och nëmme fir ee Mount an net fir ëmmer. En hëlt se fir ee Mount a kënnt dono ganz normal erëm bei seng Aarbechtszäiten zréck. A mir mengen, dass dat u sech e ganz gutt Beispill dofir ass, wéi déi ganz Diskussioun iwwer Flexibilitéit muss am Fong gefouert ginn. Flexibilitéit muss. dem Salarié wéi dem Employeur zegutt kommen an däerf net ëmmer nëmmen där enger Säit zegutt kommen. D'Salariéë mussen och hiert Wuert matzeschwätzen hunn. A wann ech soen hiert Wuert matzeschwätzen, da mengen ech net, esou wéi dat d'Patronat heiansdo behaapt, da schwätzen ech net vum eenzege, vum eenzelne Salarié, dee mat sengem Employeur do iergendeppes ausmécht, dann deen, well e Salarié, deen, deen ass an enger Relation de subordination vis-à-vis vu sengem Patron, dee mécht do letztendlech guer näischt aus, well et ass schlussendlech ëmmer de Patron, deen dann decidéiert, wann et esou ass. An do maan ech dann eng kleng Nieweremarque, wa mer vum Thema Ëffnungszäite schwätzen, wou jo eis Positioun ganz kloer ass, keng weider Liberaliséierung, op d'mannst net ouni e sektorielle Kollektivvertrag am Kader vun deem mer do, vun deem mer dat géife verhandelen. An deem Dossier huet dann och den LCGB eng ganz flou Positioun. wou se am Fong soen, Sonndesaarbecht jo, awer nëmme sur base de Volontariat an nëmme wann den Employeur sech mat sengem Salarié eens gëtt. A wa mir op den Terrain ginn a mir mat de Salariéë schwätzen an de Salariéë soen, datt et Leit ginn, déi esou eng Solution sur base de Volontariat fuerderen, da soen d'Salariéen eis, Hunn déi se nach all? Wëssen déi eigentlech, wéi d'Realitéit ausgesäit? Wëll d'Salariéë wëssen ganz genau, datt dat d'Volontariat an der Aarbechtswelt absolut net gëtt an datt dat ëmmer dorop erausleeft, datt et de Patron ass, deen decidéiert. An dat ass genau dat, wat geschitt, wa mer net de Kader setzen am Kader vu Kollektivverträg, e Kader setzen, ënnerhalb vun deem een dann och, wéi bei H&M, effektiv kann de commun accord eppes decidéieren. Wa mir dee Kader do net setzen, da sinn d'Salariéen, da sinn d'Salariéen net an där Positioun, an där se kënnen effektiv hirem Patron entgéint trieden a soen, Voilà, ech hätt gären dat. Doduerch, datt mir awer e Kader setzen mat engem Kollektivvertrag, gi mer hinnen eng gewësse Position de force a ginn hinnen och eng gewësse Sécherheet, mat där se da kënnen effektiv, deemno wéi, wie an deem Modell H&M eben, de commun accord eng gewësse Flexibilitéit dem Patron ginn an dofir och eppes, a Plaz kréien. Wann ech also soen, d'Salariéë mussen ee Wuert matschwätze bei enger bei Flexibilitéit, bei Flexibiliséierung, da mengen ech domadder, datt d'Gewerkschaft als déi organiséiert Kraaft vun de Salariéen am Fong, datt d'Gewerkschaft um Niveau vun den Entreprisen, mee och um Niveau vu Secteuren, datt déi a Kollektivvertragsverhandlungen, do drum dofir setzt. An dofir mengen ech, dass eis Fuerderungen do och ganz kloer musse sinn an dass eis Iddien do och ganz kloer sinn. Et ka keng Flexibiliséierung ouni Kollektivvertrag ginn, well e Kollektivvertrag ass déi eenzeg Garantie dofir, dass och de Salariéen hir Interessen a Betruecht geholl ginn. An dofir ass et ganz kloer, dass eis gewerkschaftlech Verhandlungsrechter, dass déi mussen ausgebaut a gestäerkt ginn an dass d'Kollektivvertragswiesen zu Lëtzebuerg allgemeng, muss ausgebaut a gestäerkt ginn. An dann, an nëmmen dann, kënnen mer iwwer weider Flexibilitéit diskutéieren. Merci.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will euch auch recht herzlich begrüßen heute zur großen Tarifkonferenz des OGBL und ich freue mich natürlich, dass auch wirklich eine große Tarifkonferenz geworden ist,

D'qualitativ, also d'qualitativ Aspekter, déi een an engem Kollektivvertrag fanne kann, hei virstellen, andeems ech mech dann op eis Kollektivverträg am Finanzsecteur wäert baséieren, well dat eeben d'Kollektivverträg sinn, déi mir och verhandelen a kennen, dat heescht de Kollektivvertrag vun de Banken an de Kollektivvertrag vun den Assurancen. Mir hu jo héieren, dass effektiv d'Remuneratioun e wichtegen Deel an Aspekt vun de Kollektivverträg ausmécht. Mee Kollektivverträg, do geet et jo och méi wäit, well si si jo do, fir d'Aarbechtsbedingunge vun de Salariéen am Groussen, en général, eben ze reegelen. mee och vis-à-vis vun engem Gesetz déi Aspekter och ze verbesseren. D'Kollektivverträg sinn also do fir d'Aarbechtsqualitéit ze verbesseren an och gutt Aarbechtsbedingungen ze garantéieren. An eben do sinn eben aner Aspekter wichteg, esou wéi mir dat an der Introduktioun vum Nico héieren hunn, d'Formatioun, mee och d'Securitéit, an d'Gesondheet op der Aarbecht. Mir si jo an engem Kontext vu stännegen a schnellen Entwécklunge vun eiser Aarbechtswelt ebe konfrontéiert. An deem Kontext ginn d'professionell Kompetenzen an d'Kenntnisser vun de Salariéen jo ëmmer méi gefuerdert. Dofir ass et immens wichteg effektiv, dass e Kollektivvertrag d'Sécherheet, d'Sécuritéit eeben vun der Aarbecht a vun de Carrièrë garantéiere soll an dëst duerch e ganz, ganzt wichtegt Element, eeben d'Formation professionnelle. Wéi mer dat och virdrun héieren hunn, ass et wichteg, dass eeben d'Salariéen, Accès zu der Formatioun hunn, an zwar tout au long de la vie. An hei hu mer zum Beispill an eise béiden Kollektivverträg, Banken an Assurancen, eebe esou en Accord virgesinn, deen dozou bäidréit, dass am Fong d'Carri-, also d'Salariéen Accès während hirer ganzer Carrière zu de Formatiounen hunn. Do gëtt et, ech hunn Iech hei d'Beispiller dann opgezielt, dann eng Formation d'insertion. Dat ass méi eng Formatioun am Fong fir d'Salariéen, déi nei am Secteur sinn, a fir hinnen dann Accès zu de gudde Formatiounen ze, och fir dass si hir Funktioun eben, hir nei Funktioun do besser kenne léieren. An dann och d'Formation eben professionnelle continue, déi sech dann un all Salarié adresséiert, fir dass si eben hir d'Méiglechkeeten hunn, sech eben während der ganzer Carrière kënnen unzepassen. Déi Formation professionnelle continue besteet och aus zwee Typpe vu Formatiounen. Eng éischt ass d'Formation vun der Reorientatioun. Dat ass ebe wichteg fir d'Salariéen, déi confrontéiert si mat significative Changementer vun hirer Aarbecht, an dass een hinnen do ebe hëllefe kann, sech un deene Changementer unzepassen, ass an deem Accord eebe virgesinn, dass si do Accès zu enger Formatioun, fir hir Kompetenze kënnen ze adaptéieren. An dann och eng Formation de perfectionnement, dat ass elo méi eng Formatioun, déi eeben dofir bäibréngt, dass d'Salarieën eeben hir Kompetenzen an d'Kenntnisser tout au long vun hirer Carrière kënnen à jour halen. An deem Accord sinn eben och aner Aspekter virgesinn, wéi, bon, eng Prime de formation an effektiv, dass d'Chargen och vun de, d'Frais d'inscription och à charge du patron sinn, fir hinnen och d'Méiglechkeet ze ginn, eben déi Formatiounen kënnen ze maachen an och eben duerch e Congé formation, deen dann dozou bäidréit, dass se dann kënnen déi Formatiounen och och maachen. Mir hunn och, et ass och immens wichteg, dass dee, dass dee Vol, also dass et och en individuellen Droit à la formation gëtt, dat heescht, dass all Salarié eben den Accès zu där Formation, d'Recht huet déi Formatiounen do ze maachen an och vum Ufank bis zum Schluss vun hirer Carrière. An ech hunn Iech hei d'Beispill vun de Sociétés Assurancen opgezielt, well dat, well hei e veritabelen, e richtegen Droit individuel ass, deen och quantifiéiert ass. Dat heescht, do sinn och eng Rëtsch vu Stonnen eeben zu deenen Formatiounen do pro Salarié accordéiert, pro Joer. An eeben de Kollektivvertrag mécht, datt dat eeben encadréiert gëtt. Zu de Formatiounen zielt eben och e kohärent an zolid Bilan de formation an an de Kompetenzen, well et ass immens wichteg, dass eben d'Formatiounen gekoppelt ginn mat de Kompetenzen au fur et à mesure vun der Evolutioun vun de Salariéen. An dofir mussen eben och Bilans de compétence op enger annueller Basis wa méiglech etabléiert ginn. Dat gesinn och déi zwee, dat hu mer och an deenen zwee Kollektivverträg eben och esou verhandelt a garantéiert krut. Qualitativ heescht awer och, dass een eng besser Gestaltung vun der Aarbechtszäit, wéi mer dat virdru mam David gesinn hunn, ka garantéieren. an zwar duerch effektiv flexibel flexibel Aarbechtszäitsystemer wéi den Horaire mobile. Ech wëll elo net op dee Sujet elo nees agoen, well dat elo esou gutt vum vum David erkläert ginn ass, mee d'Salariéeë mussen eben d'Chance hunn an d'Recht hunn, hir Aarbecht no hire Besoinen kënnen anzeriichten, Dëst ass zumools wichteg, well an der am Kontext vun haut vun de mat der Digitalisatioun d'Intensitéit vun der Aarbecht och ëmmer méi zouhëlt, d'Fir d'Fir een ëmmer méi Produktivitéit an Kompe vun de Salariéen. A si mussen dann och kënnen genuch Recuperatioun hunn a genuch Rouzäit kënnen hunn, fir fir dann vun der hirer Aarbecht kënnen ze recuperéieren. Dofir muss och e Kollektivvertrag eeben, genuch Rouzäit kënne garantéieren, andeems een zum Beispill e Compte épargne temps virgesäit. Bon, de Projet de loi ass eeben am Moment amgaangen an der Chamber diskutéiert ze ginn, debattéiert ze ginn, mee an eise Kollektivverträg e Banken hu mer zum Beispill schonn esou eppes ausgehandelt, dass am Fong d'Delegatiounen d'Recht hunn, d'Negociatioun ze froen, fir esou en Accord iwwert en engem Congé parental kënnen ze féieren. Bon, et gëtt am Fong keen, keng Obligatioun de résultat. Dat heescht, de Patron kann ëmmer soen, refu, dat refuséieren. Mee dat Recht besteet schonn, dass, dass d'Sala, dass d'Delegatioun dat kann ufroen. An am Fall vun engem Refus kënnen si sech nach ëmmer un der Commission paritaire wenden. An am Kollektivvertrag hu mer dann och Mindestmesure d'applicationen eben virgesinn, déi esou en Accord soll hunn. Dat heescht, do muss och eben d'Source d'alimentation vum Compte épargne temps muss do definéiert ginn, wéi gëtt deen ernährt an och wien wie kann dovunner bénéficiéieren, mee och d'Limite vun der Zäit, déi esou gespuert ka ginn. Esou wéi iwwert wéi eng Zäitspann. Dat alles ass schonn effektiv, dat sinn effektiv Mesuren, déi schonn am Kollektivvertrag virgesi sinn. Et ass eeben och wichteg, dass, Déi qualitativ Aspekter ginn jo och iwwer d'Congésdeeg. Dat ass och e wichtegen Aspekt. An d'Erweidung vun de Congésdeeg kann een och duerch Kollektivvertrag ebe förderen, zum Beispill andeems ee méi Congésdeeg dem Alter no gëtt oder der Anciennetéit no. Hei hu mer zum Beispill Beispiller, wéi et aktuell an de Kollektivverträg ausgesäit. Mee mir hunn och nach dozou Jours de reposen ausgehandelt kritt. Dat sinn eben, dat kënnt nach zum Congé dobäi an dréit am Fong dozou bäi, datt d'Aarbechtszäit am Fong erof, erofgesat gëtt, well si do méi Jours de reposen eben hunn. An den Assurancen 9,5 Deeg an dann an d'Banken 8,5 Deeg pro Joer dobäi. Et geet och dorëms, datt d'Congészorten eben diversifiéiert ginn, fir eben un de verschiddene Besoine vun de Salariéen kënne verbonnen ze ginn. Hei hu mer zum Beispill am Kollektivvertrag Assurancen e Congé syndical, de Congé syndical, also de Congé Formatioun fir d'Delegatiounen erweidert, sou datt si och méi Zäit fir hir Formatiounen kënnen hunn am Kader vun hirem Mandat. Well et geet am Fong och dorëms, datt een de Salariéen erlaabt, eben Privat a Berufsliewe méi mateneen ze gestalten a méi besser ze conciliéieren an esou och zu enger qualitativer Aarbecht an engem qualitativen Environnement de travail ze féieren. An do als, do kënnen och aner Aspekter eeben zu der, zu der Santé an zu der, zu dem Bien-être au travail vun de Salarié féieren. Mir hunn zum Beispill d'Déclaration de principe iwwert den Harcèlement sexuel et moral deen 2009, dat war am Fong eng Convention interprofessionnelle, déi do aus vun de Sozialpartneren um nationalen Niveau ënnerschriwwen ginn ass, déi hu mer zum Beispill an de Kollektivverträg elo duerch en Accord eeben och mat dragesat. Dat heescht, datt do hunn eeben d'Salariéen eeben duerch deen Accord, d'Méiglechkeet eben Recoursméiglechkeeten eben iwwert eng ASTF, also eng Association de la santé au travail du secteur financier, kënnen do op anonymer Weis betreit ze ginn. An d'Patronen hunn eben och d'Obligatioun, sech do anzesetzen, fir géint esou Harcèlementer eben mussen virzegoen. Effektiv, niewent dësen positiven an qualitativen Aspekter muss een sech och eben un d'Fäll vun de Restrukturatiounen interesséieren, um Outsourcing a wat eben an deenen Momenter, voilà, wat, wat kann e Kollektivvertrag fir esou Fäll virgesinn, fir eeben hir Rechter kënnen ze, ze, ze renforcéieren. Do muss effektiv e Kollektivvertrag den néidege Schutz virgesinn, an zwar am Fall vun eng, vun Restrukturatioune misst e Kollektivvertrag dofir suergen, datt preventiv zu enger Annonce vun Outsourcing oder Restrukturatioun eben ëmmer e Plan de maintien dans l'emploi garantéiert gëtt a verhandelt gëtt, fir eben dozou bäizedroen, datt ee wierklech als éischt alles mécht, fir datt d'Licenciementer verhënnert ginn. An den Assurancen hu mer elo verhandelt kritt, Et ass eben en Engagement vun de Patronen, dass elo keng Obligatioun, mee awer elo en Engagement do besteet, dass d'Entreprises elo esou e Plan de maintien dans l'emploi diskutéiere sollen an dozou mussen eben e Plan de formation an de réorientation och mat abegraff ginn. Och am Fall vun Transferten, dat ass jo eppes, wat ëmmer méi elo geschitt, an do muss och de Schutz am Fong vun de Salariéen och renforcéiert ginn. A mir hunn esou an deenen zwee Kollektivverträg elo e Schutz eebe vun zwee Joer virgesinn, fir datt d'Salariéen, wa se transferéiert ginn, ebe geschützt sinn géint d'Licenciement pour motif économique a géint all Modifikatioun an hirer Défaveur vun hirem Aarbechtskontrakt, wat am Fong e ganz och eng wichteg e wichtegt Element elo vun eisem Kollektivvertrag, vun de Kollektivvertrager am Generelle sollt sinn. An och wann een elo am Fall vun engem, eben wann et bis zu Kënnegungen sollt kommen, esou muss d'Kollektivverträg mussen dann och do dofir suergen, datt de Schued fir d'Salariéen esou méiglech, esou vill wéi méiglech kënnen reduzéiert ginn. Zum Beispill duerch eben e Recht fir all Salarié, datt hien e Recht op en Entretien préalable au licenciement huet. Dat hu mer elo och an den Assurancen, an de Banken, réischt ab Betriber ab 100 Salariéen. Mee och, a wat ganz wichteg ass, d'Mesure d'accompagnement, wann d'Salarié bis gekënnegt kréien. Dat heescht, dass all Salarié, e Recht op op esou Mesuren huet, fir eeben Outplacement, mee och Formatiounen, fir sech kënnen esou schnell wéi méiglech kënnen eeben déi Formatiounen ze hunn a fir esou schnell wéi méiglech kënnen eng eng nei Aarbecht ze fannen. Hei ass zum Beispill d'Beispill vun den Assurancen, wou wou een dann voilà gesäit, wéi wéi dat ausgesäit.

Et geet och dodrëms, eben d'Préavisen an d'Indemnité de départ am Fall vun engem Licenciement ze erhéijen, wéi hei zum Beispill, fir déi eben méi favorabel fir de Salarié ze gestalten. Préavisen eben ginn hei zum Beispill am Fall vun engem Licenciement économique verduebelt. an béid Kollektivverträg an d'Indemnité prolongée am Fall vun engem Licenciement économique sinn do och eeben méi héich. Et ass och wichteg eeben fir d'Salariéen, déi um Enn vun hirer Carrière ukomm sinn, fir hinnen och den néidege Schutz ze gewähren, fir wa si wierklech kuerz virun der Pensioun stinn, an eben an esou enger Situatioun geroden si, déi Zäit do kënnen iwwerbrécken, ouni mussen iwwert de Chômage ze fueren oder ouni mussen eng nei Aarbecht ze sichen. An esou e Recht gëtt et eben elo an den Assurancen, wou si all Salarié, dee bis zu engem Joer virun der Rent steet, eben e Recht huet op e Préavis élargi, fir eben esou laang kënnen bis un d'Trend ze kommen. Dat si lo déi Beispiller, déi mir konkret an eise Kollektivverträg virgesinn hunn. Do ginn et effektiv aner, nach aner, vill aner qualitativ Aspekter, esou wéi zum Beispill den Droit à la déconnexion, deen, oder och e Congé social, déi, de Congé social hu mer zum Beispill och an de Kollektivverträg virgesinn, mee dat ass am Fong nëmmen eng, eng Déclaration de principe, an ech mengen, dass déi Aspekter an der Zukunft vill méi musse mat an de Kollektivverträg mat abegraff ginn an och bei den nächste Verhandlungen och vill méi muss do drop gepocht sinn, fir déi qualitativ Aspekter, wat de Bien-être au travail ass, ugeet, mee och d'Sécuritéit musse vill méi an de Vierdergrond gesat ginn a vill méi staark gefuerdert ginn. Voilà, dat war elo alles, wat ech Iech dozou soe kann. An ech hoffen, et war interessant.
Sou, Kolleegen a Kolleeginnen, Maache mer et laang oder kuerz? Mir maachen elo hei keng Ofstëmmung. Mir sinn hei net an enger Tarifkommissioun. Et ass elo ganz vill geschwat ginn vun engem wesentlechen Element vun de Kollektivverträg bei allen Orateuren, nämlech d'Bedeitung vun de Kräfteverhältnisser, déi ee muss hunn, fir d'Loun an d'Aarbechtsbedingungen ze verbessern. D'Handlungsinstrument sinn d'Kollektivverträg. An. Kéint elo den Nico zitéieren, dee huet virdru gesot, Muecht a Géigemuecht, a wann d'Géigemuecht net gëtt, da regéiert just d'Muecht. Haut de Mëtte ware mer bei der Regierung, respektiv bei deenen dräi Parteien, déi elo Koalitiounsgespréicher féieren, An da ginn ech Iech elo e Beispill, Mir sinn do invitéiert ginn, fir dass mär do kéinten eis Meenung soen, wéi mär dann elo d'Situatioun gesinn a wéi et soll weidergoen. An da ginn ech Iech elo e Beispill vu Muecht a Géigemuecht, eis Muecht. Mir sinn nämlech erakomm an do huet de Premierminister Xavier Bettel gemengt, Lo iwwer den Index bräichte mer guer net ze schwätzen, well do wären sech déi dräi Parteien do eens, u den Index giff net gefréckelt ginn. Ech hunn herno gesot, ech hat dat mol net méi op menger Lëscht stoen. Well mir hate jo virun de Wahlen de Parteie ganz kloer gesot, wéi se zum Index géife stoen. Dat solle se ganz kloer ausdrécken. Jo, déi dräi Parteien, déi do sutzen, hunn alleguerte gesot, si géifen net un den Index réckele goen. An da, Kolleegen a Kolleeginnen, ass dat den Ausdrock vu Muecht, vun eppes, wat den OGBL a keen aneren realiséiert huet, nämlech wéi 10 Joer probéiert ginn ass den Index hei am Land unzegräifen, waren mär et, där mär alleguerten dee konsequente Widderstand gemat hunn, wéi dass eben net iergendeppes Béises mam Index passéiert ass. An haut si mer an der Situatioun, dass mer an e Sall kommen a soen, Jo, jo, schwätzt net vum Index, mär wäerten net un den Index goen. Muecht a Géigemuecht. A mir hunn awer haut de Mëtte mat der Lounpolitik ugefaangen, an zwar eis Fuerderung vun der struktureller Erhéijung vum Mindestloun ëm 10 Prozent. Well virdrun ass gesot ginn, eise ganze Modell vun der Lounfindung besteet aus Index, Mindestloun an dat Drëtt sinn eis Kollektivvertragsverhandlungen. Dofir soen ech elo den zweete Punkt, Mir hunn haut ganz kloer gesot, déi strukturell Erhéijung, déi muss elo kommen. An ech soen haut den Owend, dass mär dofir wäerte kämpfen. A wann elo gemengt gëtt, Déi sollen net kommen, da wäert et zu gewerkschaftlechen Aktioune komme fir d'Erhéijung vum Mindestloun. An da si mer beim drëtte Punkt vun den dräi Pilieren, d'Kollektivvertragsverhandlungen. Ech ginn elo guer net méi op all déi Themen an, déi virdru presentéiert ginn ass. Gesinn. Mee just do drop, dass mer kollektiv, an ech gesinn haut, wat kollektiv ass, e Sall, dee mat 400 Leit an der Woch owes gerammelt voll ass, dat dréckt dat kollektiv aus, déi Kraaft, wou mär haut kënnen d'Garantie ginn, dass déi 50 Prozent vun de Leit, déi iwwer 250 Kollektivverträg, déi den OGBL verhandelt, dass déi Kollektivverträg vun eis wäerte protegéiert an ausgebaut ginn. An da schwätzen ech vun deene 50 Prozent, déi net am Moment d'Chance hunn, ënnert iergende Kollektivvertrag hei am Land ze falen. An och do, lo ganz kuerz, Mär brauchen eng Reform, an dat hu mer och haut der Regierung respektiv de potentielle Koalitionäre gesot, Mär brauchen eng Reform vun eisem Gesetz iwwert d'Kollektivverträg, well wa 50 Prozent an engem Land net méi ënner Kollektivverträg falen, dann heescht dat, dass eppes faul un deem Gesetz ass an dass et net méi de Realitéite vun haut entsprécht. An dofir muss et verbessert ginn a mir hu ganz prezis Ideeën, wéi et muss verbessert ginn, fir dass et och an all deene Beräicher, wou et am Moment keng Kollektivverträg ginn, moins Kollektivverträg ginn, nom Motto, ee Kollektivvertrag fir jiddereen hei am Land. A wat mer och haut de Mëtten ganz kloer gesot hunn, Par rapport eben genau wat virun allem eng Partei am Viséier huet, nämlech déi, déi an hirem Programm zu 100 Prozent d'Fuerderung vun der UEL, vum Patronat iwwerholl huet, nämlech d'Flexibiliséierung, déi weider Flexibiliséierung vun eisem Aarbechtsrecht an der Aarbechtszäitfro, Referenzperiod op 12 Méint, jiddwereen, Heibannen weess, mär hunn am Moment e Gesetz, do ass et méiglech, 12 Méint Aarbechtszäit ze organiséieren, mee nëmmen ënnert enger Bedingung, dass dat iwwert de Wee vu Kollektivverträg leeft an eng Partei, déi dohinner geet an déi Fuerderung vun der UEL iwwerhëlt, nämlech genau elo erëm d'Aarbechtsgesetz wëllen anzeschreiwen. 12 Méint Referenzperiod solle méiglech sinn ouni Kollektivverträg. Do soe mär ganz kloer fir den OGBL en absoluten No-Go. A wann een op d'Idee kënnt, elo an deenen doen Diskussiounen ze mengen, dat Pantegesetz, wat am Moment existéiert, dat soll verschlechtert ginn, och dann deklaréieren ech haut den Owend, mir alleguerten zesumme wäerte zu gewerkschaftlechen Aktiounen kommen. Ech wollt kuerz sinn an dofir erklären ech elo net am Detail, wat all eis Iwwerleeunge sinn, wéi d'Kollektivvertragsgesetz kéint verbessert ginn. Dat maachen ech elo net. Awer wat ech nach soen, Dat ass, dass vill iwwert d'Aarbechtszäite geschwat ginn. Och haut de Mëtten hu mer eng ganz Partie Elementer do proposéiert, ënner anerem och d'Verallgemengerung vun der sechster Urlaubswoch hei zu Lëtzebuerg, e Punkt, dee mer laang elo fuerderen, an och dee wëlle mer am Moment realiséiert wëssen. Sou, an da gëtt et elo ganz kuerz. Ech si begeeschtert, Wa 400 delegéierte Spëtzemilitante vum OGBL während der Woch zesumme si fir iwwer Kollektivverträg ze debattéieren oder eng Konferenz zesummen ze maachen, et gi vill Konferenzen hei am Land, ginn der wéineg, déi esou e Succès hunn, mat esou enger Participatioun. An ech soen Iech dofir villmools Merci.

Haut den Owend zesumme sinn, fir zesummen déi Konferenz ze maachen, mat deem kollektive Wëllen, deen dat u sech ausdréckt, dann ass et mär iwwerhaapt net baang fir déi Sozialwahlen, déi elo am Mäerz ustinn. Déi Sozialwahlen, déi wäerte mer wannen. Do wäerte mer eis weider stäerken a Richtung vun enger Eenheetsgewerkschaft hei zu Lëtzebuerg, well dat ass déi Kampfkraaft, déi mer brauchen, fir dass och jiddereen hei am Land e Kollektivvertrag kritt. Merci.